umm hei dar lak ka chhuah san leh dawn chiah umai kalan min lo dawng sawng a naupang ho te dar uale chanvia school an kal dawn avangin an chan dawn avangin kan hmanhmawh deuh hlek a kan han sem zung zung a tihian-- Aizawl lam ka pan leh tawh dawn a ni. An khaw chhung te pawh hi a nuam reuh khawp mai, a phai zawl ve deuh a. helai chu keeper an va tam ve lang kaih lampang va lukhur tur an nih hmel. dar sawm leh chanve tunah hian a rit chiah a tichuan dar lak khua dar sawm leh chanve ka chhuah san leh chiah a ni. Salai bridge saw mahni lawkah. Pu Vana ten special report an pekna kha a ni a, hei an pe pawh hi a awm ka ti khawp mai. A then chu Langkai balu helai hi an Langkai balu phurtute helai hi an rawn kalna ber ni se hei bak hi chu zawh tur awm si lo a. A bridge a hrim hrim hi a chak tawh lo tih a hriat a ni hei kan en reng reng hian a hlui tawh bawk sia a chak tawh lo tih a hriat a a thar hi tha deuh hi dawh ngai khawp mai rit la tan chuanin zawh a huk hur awm khawp ang kawngpui ni se. Pu lampang tuidam lampang chu a chhe khawp mai te umai kalan a ni pawh a nia Pu Vanten an rawn report kha khang te pawh kha siam that vat vat a chak awm khawp ang he lampang tlan thang tan chuan kawngpuia chhiat hi chuanin motor pawh hian a tuar a ni.

hmu thei ang phaizawl ah bun lo ching a hetiang a han zin khaw thun vel te hi ah hman chuan in a nuam a ni a chhan chu eh in a han tawmsen tul te hi an in awm ve a. Mahni kan hman remchan lai chuh te hi ngai ve a, vawiin pawh hi ka hman ni tak, ka awl ni tak a ni a, a remchang bawk a tiin helam tlangnung hi ka han tlan thla ve rawi a nia, a nuam ka ti khawp mai kei pawn. a kawngah chu eng pawh chu ni se kawng chhe tak tak a tam a dap chhuah leh ahh dampui bawr velah khanin dampui inkar mah mi thlen hma kha mi ah khan kawng chhia ehh tak tak kha a awm a a chhe lo a kawng tha pawh a awm teuh a ihh a kawng chhe lai chu a chhe viau a. Hei u Michael-a'n lemon nimbu leh balhla min hawn tir a, ka lawm khawp mai a, aah nimbu phei chu min hawn tir hnem khawp mai a, scooty hnuaiah hian ka dah a, ka lawm khawp mai, aah min hawn tir hnem em em leh nghal a, a lei ralah phei chuan lei dawn ila sum sen teuh na tur a ni a, u Michael-a hnenah pawh lawmthu ka sawi mawlh mawlh ni se e, hei hetah hi. An lo fe haw mek a nih hi. Kawngpui daih a tha hle mai helai mamit bawr vel tak hi chu mamit khawchhung thlang lawk a ni ta. Helai hi chu mamit atang hian an hlo ta a, bawngva chhak a nia kilometre tam a ni lova. Hei kawng a tha pur pur khawp mai han hawi tho vente pawh hi nuam a ni khi khi lai. Kan hma zawn chhak hi lai i kawng chhak te pawh khi khi umm kuh van lo ching a hei an ching hnem khawp mai tlan a nuam pur pur a ni kawng hi hetiang ang hi Mizoram chhung zawng zawng kawng hi ni ta se lah Mizoram te hi chu rei tlan na tur pawh ni lo a ni. Amaherawh chu kawng hi chhiat thin avang hianin rei tak tak hi kan tlan a, helai kan tlanna hi a nuam khawp mai hei han en pawh hianin nuam tak a ni, kan tlan pur pur mai a, nuam tak a ni nuam tak. Helai kawng chhak a tui hi a hrisel hmel khawp mai a, a fresh khawp mai a ka nih in ang e. Eee a va tui ve e. Eee a hit tui khawp mai. Hei tiang kawng khawkar kawng vela tui awm hi eh a fresh em em a ni. Amah hianin a thianghlim sa a, tih thianghlim chawp a ngai lo a ni. A tui em em mai a ni.

Kawng chhe tawk lai te chu lo awm mah se a tlangpuiin hela helai mah mit bawr vel tak hi a tha tlangpui a, chutih rual chuanin aah han tlan vak vak kha a theih chuang lo a ni. A chhan chu Mizoram kawng chu kan hriat hreuh ang khanin lo tha pur pur mah se laklaw deuhin kawng te kha a lo khuar leh thut thin a, khatiang ah khan kan insawh dawt dawt zel a, khami vang khan pawng tawng hei kan ngam e tih vang a han tlan vak vak kha a chhi chuang lo a, kawng hi lang tha viau mah se kha tuna kan hmuh ang khan Kawng hi lo khuar leh thut thut thin a, fimkhur hi ngai em em a ni Mizoram kawng chu. Tichuanin ih Aizawl atanga mamit panna lampang hi kawng hi a tha tam tak awm mah se a chhia hi tam lutuk a ni. Entirnan dap chhuah pelh lawk te, khanglai chho vel te, Dampui khawhnuh zawn bawr vel te kha a chhia kha a tam em em a ni, tlan kha a hreawm em em a ni. Khatiang te kha a rang thei ang ber a, thawm that a ngai hle in ka hria. A chhan chu Mamit District Capital leh Aizawl inthlunzawmna inkalpawhna a ni a. A pawimawh em em a khawthlang lampang Tlangdung khawthlang lampang ti ila Mamit leh hetah Kanmun lampang ih Tripura nena inkalpawhna lampang pawh tu a ni bawk a, a pawimawh em em a ni. kawng tha kan mamawh a ni. Chuvang chuanin kawng a chhiat chuanin ih kan hruaitute aw kan ram hruaitute pawh hian an thawm that zung zung hi ngai ih a ni. Kawng pawh hei tuna kan tlan chinah chuan a nuam par par khawp mai. Zin vei vah te pawh a tinuam a ni kawng a that hi chuanin. Aw hei ti hian mamit kan pel chho leh a, hei mamit pel chiah heng lai chho vel hi Kawng a tha khawp mai hei, a view te hi a kawng kal dan te, a kawng zau dan te heng kawng sira hnim awm dan te hi aah a view han nalh zia hi in hmu thiam em hei lo en mau la, a nalh a sin aw kawng sira hei hnim lo awm te maw thingkung eng eng emaw lo awm te hi a nalh nge mai han tlan pah te hian in Nangmahni ah lo lo in chan ta ula ti mai teh ang in i a nuam a ni boruak te hi maw a tlang dung chho phei vel ah hei ti hian kan han tlan ngil par par a boruak lah a dai nuam siah eee khai nuam tak a ni helam pang tlang dung hi ka vawi khat kal na nia helai hi tichuan in umm kal nun leh pawh ka chak a ni a chhan chu kawng hi a nuam em a ei heng lai kawng sir vela eng nge hnim lo awm te khi khi lai e tower te khi heti lai a tuna lan dan atang hian hei a view han rem ziah hi maw a khai tlan a nuam lutuk ringawt kawng lah a tha si a zin leh nan ka it khawp mai ka hmana ka dam a nih chuan in Remchang te ka nei hlauh a nih chuan zin leh ngei pawh tum ta ila a tha awm e. Tichuanin hei helai helai tak hi aw helai tak hi hei dinglam leh veilam ah dinglam pang hi tlang bawk te awm ta ti hianin hei veilam pang a awm bawk ta a nalh zia hi maw ih a view awm dan teh hi a fuh ka ti khawp mai ti lai tak hi. kawng a tha bawk si a, tlan nawn leh atan pawh ka chak khawp mai, ka dam a ka hman a nih phawt chuan ka la zin nawn leh ngei ngei ang he lamah hian. A hei dap chhuah ka lut leh chiah, aw lai khaw dap chhuah bazar kha a nia, aw. Kan thleng leh e. Min la hria mi. Min lo en em. Min tam tuk a tu ber nge ka dawr dawn pawh ka hre hlei nè. A a bial lo hi aw a nih chuan a bial chu buai thlak.

Eee, min belh teuh mai kha. Dar laka, xii na ka zuka la. Tui don khop mai a. Tui khop ang teng pawh chu la hlau maw? Umm.

Tu ta zong e. Hei dap chua. Ka chua san le to do na bazar ka pe chi hei le ka tlan me ka. Ka lama khan lui kha ka ron tilang thei ta lova. a lian khawp mai lui pawh dam duk anga lang si khuh a lui khuh a hmar em em mai ni umm umm hei e in in tih ila garage ka thleng leh chiah a. Ruah sur nasa lutuk ah video pawh ka lak chhun zawm thei ta lo a, i mi hriatthiamna kan ngen ni se la, tluang takin hei Pathian ven aiin ka thleng ta a, ka lawm khawp mai video te rawn lak Chhunzawm ka duh viau nain Ruapui Van Aw Ruapui Van Awn-in min nuai chho hrep mai a, video pawh ka la thei tawh lo a, hei keimah pawh i cut zawr hneh khawp mai, hei raincoat ka ha tho na chung hian khati zawng kha tun atana video chu ni leh phawt mai teh se.